Joe Kunn li huwa, biex ngħidu hekk, l-akkademja tal-Malta Self Defence Academy fejn ġejt niltaqa' ma' Sifu Mark, nittama li qed mhux inħawwad it-titli ta' Kunn u Sifu eċċetera. Le, tajjeb, tajjeb. Bonġu, bonġu. Bonġu, grazzi talli ġejt. U ma' Salvu, hux hekk, Salvu? Bonġu għal kulħadd. Mela, Mela, aħna konna nitkellmu fl-istudju Andrea kien qiegħed jitkellem dwar is-self defense, tajjeb? Issa intom akkademja tas-self defense, kemm ilkom tagħmlu tagħmlu kung fu self defense, hux hekk? Iva, iva, iva, sew qed tgħid. Aħna ilna dis-sena għalaqna dsatax-il sena miftuħin fejn kif. Satax-il sena, Marelli? Satax-il sena, iva, iva. Għaddej żmien. Kif għedt inti, il-bażi tagħna huwa Kung Fu li huwa arti marzjali Ċiniża b'influwenza qawwija ovvjament fuq id-difiża personali jew il-kelma aktar komuni hija self defense. Bażikament l-għan prinċipali huwa li wieħed jitgħallem jiddefendi ruħu f'sitwazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu fil-ħajja ta' kuljum. Konna qegħdin nitkellmu ftit qabel bdejna. Hekk, meta tgħidu self defense, tajjeb, min hu importanti li jitgħallmu self defense? Hemm xi ħadd li jista' jitgħallmu? Hemm xi età? Pereżempju qed nara 'l Salvu hawnhekk, issa 'l Salvu ħa nkellmuh dalwaqt. Però is-self defense min għandu jitgħallmu? Jiena nemmen, l-opinjoni tiegħi hi li li tkun kapaċi tiddefendi lilek innifsek hija l-iktar ħaġa importanti u aħna Nieħdu ħsieb niddefendu anke affarijiet tagħna, tal-ħajja tagħna, karozza, propjetà. Mela għaliex wieħed m'għandux ikun kapaċi jiddefendi lilu nnifsu? Mela nemmen illi kulħadd għandu jkollu forma ta' bażi li jkun kapaċi jiddefendi lilu nnifsu. Naf anke tfal mill-iskejjel jew tfal żgħar Ikollhom idea bħal meta tgħid first aid, pereżempju, jkollok bażi. Mhux bilfors kulħadd jieħdu li jagħmel snin jittrejnja bħal ovvjament min ikun bħalna jitrejna ta' kuljum, però nemmen li għandu jkun available għal ħafna nies. Intom bħala bħala akkademja ovvjament Tinsistu li jisma' l-service, huwa service difensiv, intom mhux, ma tgħallmux il-martial arts biex wieħed jibda ġlied, hux hekk? Le, laqas xejn, laqas xejn, anzi ħafna nies li jittrenjaw il-martial arts huma nies li ma jħobbux il-ġlied, jiġifieri kif qed ngħidu l-iskop huwa li inti jekk tkun f'sitwazzjoni l-affarijiet mhux tkabbarhom imma tiddefendi ruħek, tinnewtralizza dak l-attakk, dak il-periklu, però mhux biex taqla' ġlied jew tikkawża problemi ovvjament fil, fis-soċjetà jew jekk laqas xejn, anzi nies li jittrejnaw l-arti marzjali huma nies li normalment iħobbu l-paċi, iħobbu l-kwiet u Ħafna drabi hija dixxiplina wkoll. Eżatt, hemm id-dixxiplina. Apparti l-benefiċċji ta' fitness u x'naf jien. Iva, iva, aħna nieħdu l-klabb tagħna, ġifieri d-dixxiplina hija parti importanti sewwa kemm għat-tfal, għax ngħallmu t-tfal id-dixxiplina, r-rispett u kontroll fuq anke l-emozzjonijiet tiegħek, u anke bejnietna hemm it-tislim, hemm il-forms, hemm il-dixxiplina hija parti kruċjali mal-arti marzjali, speċjalment fil-kung fu ovvjament ukoll. Issa daqt turina xi moves, però qabel ma mmorru għall-moves nixtieq insaqsik, dejjem narakom biċ-ċintorini. Dak iċ-ċintorini, il-kuluri, taf hemm il-white belt, il-black belt u hemm ħafna kuluri in between. Ftit x'ifissru bejn wieħed u ieħor? Il-belts jew fil-kung fu ma setax issu mill-kelma terħa, jiddefinixxu r-ranking, jiġifieri l-livell tal-istudent. Mela meta student jibda, tradizzjonalment jibda white belt, l-abjad, u mbagħad ma' kull grading, ma' kull eżami, bniedem dejjem jieħu ċertifikat u jieħu kulur li jissinjifika l-livell tiegħu. Tradizzjonalment il-kulur dejjem jiskuraw, jiġifieri jibda mill-abjad kif għedt inti u jasal sal-iswed, iċ-ċintorin iswed. Jiġifieri huwa l-livell il-livell tal-istudent. U mbagħad l-iswed jiġi hemm il jħadd kemm minn ġudizzju x'għandi. Iva, le, le, le. Għax jiena kulħadd jaħsibni vera, imma għamilt ħafna affarijiet f'ħajti, nkun missejthom ftit u nitlaqhom wara xi ħaġa oħra forsi parti mill-ADHD li għandi jiena. Imma meta fil-ġudizzju kien ikollok id-dens jgħidulhom, jiġifieri tibda first den, l-iswed, second, dak l-iswed tista' ġġibu iswed aktar skur biex ngħidu hekk. Le, mhuwiex hu iktar skur, imma huma huma livelli, jiġifieri first degree, second degree jew first den, second den, li normalment jissinifikaw l-esperjenza u d-dedikazzjoni għall-arti marzjali li tkun qed tagħmel. Mela. Imma l-kulur jibqa' iswed, jiġifieri. Sakemm tagħmel kritika warm-up ħa nkellem dik għal Salvu għax Salvu huwa huwa student minn tiegħek. Salvu, kemm ilek tittrejna l-martial arts? Jien ilni nittrejna l-martial arts hawn dan l-aħħar qisu erba' snin u nofs ħamsa. Qed ifakkarni Mark li bħal speċi ħa nagħlqu erbatax-il sena u nibqgħu dsatax-il sena u niftakar li fil-ħmistax anniversarju kont hawn jiena. Salvu, inti, inti l-ewwel qabel ma titkellmu qabel għedt li importanti li tibda, jekk tibda tittrejnja mindu tkun żgħir ikollok vantaġġ. Imma inta kemm bdejt? Jiena bdejt qisu allura kelli dis-sena ħa nagħlaq 60 jekk Alla jrid, jiġifieri bdejt qisni ta' xi 55 years. Jiġifieri għandi fiċ-ċans nibda nitgħallem? Ta' żgur mela, kulħadd hu għalejja billi jiġi jitgħallem u s-self defense kif qed jgħid Mark huwa importanti għaliex illum is-sitwazzjonijiet tal-ħajja bħal speċi jiċċallenġjawk. Għandek ħafna domestic violence, it-tfajliet importanti li jitgħallmu, it-tfal, bullying l-iskola, qed tifhem. U almenu jkollok il-basic ta' kif tiddefendi ruħek biex tinnewtralizza l-opponent tiegħek, Kemm jista' jkun mingħajr ma tweġġa' int u tweġġa' l-opponent tiegħek. Issa Salvu inti x'effett għamillek dal-martial arts fuq ħajtek għax ta' 55 ġeneralment nindefgħu jiena inti għidtilna jiena ta' għandi wkoll nindefgħu ta' noqgħod nara t-television, ma' ta' 55 ħafna drabi jgħidu qed naħseb biex nirtira, inti x'effett għamillek il-martial arts? Bażikament jien xogħli hu bħal speċi iżjed relaxing, pa speċi xogħol huwa challenging, all right, imma xtaqt xi ħaġa differenzi li niċċaqlaq. Tista' tgħidilna x'taħt differenzi fil- Jiena proprjament huwa nursing officer. Nursing officer. In charge minn section fid-Dipartiment tas-Saħħa. Allura xtaqt li bħal speċi l-eżerċizzju naf kemm importanti fil-ħajja u xtaqt li niżviluppah u niċċaqlaq ftit kuljum kemm jista' jkun taħt is-supervision ta' Sifu Mark li għallimna l-coordination tal-movements, kicks, blocks, u punches, jiġifieri biex ikun b'mod koordinat u ordnat biex tiddefendi ruħek. Alright? Mela, int kont eċitat qabel dan, però vera kont tajjeb u vera taf dan dik kelma faċli tgħid li toqgħodx taqta' qalbi. Issa però rrid nara kemm inti tajjeb, fil-ġdid ħadruni xi ftit self defense, ma int ħa tattakka 'l Mark, hux hekk illum? Eżatt, jien ħa nattakka lil Mark u Mark ħa jiddefendi ruħu. Mela, nibdew? Ħa turuna xi ħaġa, x'ħa turuna Mark?

All right, ok. Issa jiddi tiġi warajku ħabba l-mikrofon, pero li nibgħu nizluħ lejn, nġu namlu għalli jaraw għat l-ispettaturi, jek joġbon. Stess, mela, finaw, għabdet mill-ġaketta, għabdet mill-ispalla, tuża l-ġok, nizzel, nizzel, emmek. All right? Ok. Ija l-ewel għal. Turuna xi ħaġa oħra għax qed jogħġobni jiena x-xogħol. Mela, xi ħadd qabdek mill-id, pereżempju, flimkien qiegħed barra l-istess, għandna użaw nżommu l-id, nagħmlu lok fuq ir-rist minn hemm kont iżidtu dak il-mod. All right? U dawn, kemm ma diffiċli biex titgħallim, Ovvjament, li affarijiet li qed nuru huma basic ħafna, bażiċi, ġifieri jibdew bil-mod. Ġifieri aħna kif kif anke għal salvu hemm livelli li tibda bil-beginners, u mbagħad ikun hemm ovvjament iktar ma titla' hemm il-kicks, hemm punches, hemm strikes bl-idejn, bil-kneecap, dawk dejjem titla' iktar 'il fuq. Meta naraw dawn il-films bħal ta' Bruce Lee, eċċetera, dak kemm minn dawn ikun vera? Mistoqsija, kulħadd mistoqsija di. Ovvjament huwa film, so ġifieri hemm stuntmans, hemm preparamenti, ġifieri il-bażi jekk inti ħa tara kick, jekk ħa tara moviment huwa huwa huwa veru minnu, però nafu li ħafna minnhom huma stuntmans, ħafna minnhom qas ikunu arti marzjali imma jkunu Akrobaċi, akrobati, jiġifieri jridu jittieħdu naqra li huma films sewwa. Ekku, ħadd ma xi movie ieħor intom jew daqshekk. Inti xtaqt tagħmel xi ħaġa wkoll jew iktar tard? Forsi nagħmlu aktar tard, però naqra jekk. Tajjeb, mela ħa nuruk xi ħaġa differenti. Mela, ġejja

Mhux ħafna bħal tal-film, ġifieri xi. Insurance f'idejk. Insurance f'idejja. Qed tara Dorian ara x'nagħmel għall-programm jiena, ara x'nagħmel. Ġifieri xi nagħmel naqbad ħanilgħabilek. Tista' taqta' ta' jekk jogħġbok. Ejja, aqta' minn hemm qed